سڵاو هاوڕێیان لەم وانەیەدا باسی جۆرەکانی ئیرەر دەکەین سێ جۆر ئیرەرمان هەیە لە جاڤادا سینتاکس ئیرەر ڕان تایم ئیرەر لۆجیکەڵ ئیرەر ئیرەر واتە هەڵە یعنی کاتێ پرۆگرامەکە و ئەو ئیشە ناکە کە بۆ ئەتۆ ئەتەوێ یاخود کێشەیەکی تایە و ناتوانانی ڕەنی بکەی ئەمە پێی دەوترێ ئیرەر یاخود لە کاتی ڕەنکردنی پرۆگرامەکە تا تووشی ئیرەر دەبی ئەمە ناموی ئیرەرن بۆ نمونە ئەمە کۆدەکەی وانەی پێشووە بە بیسڕینەوە ئێمە دەنووسین سیستەم دۆت ئاوت دۆت پرینت لێن پاشان لێرە شتێک دەنووسین باشە جۆر یەکەمی ئیرەر پێی دەوتێت سینتاکس ئیرەر یعنی ئیرەر لە ڕووی سینتاکس و ئیرەر لە ڕووی نووسینەوە ئەم ئیرەرە کێشەکە لە نووسینەکەی تۆە تۆ شتێکت بە غەڵت نووسیوە بۆ نمونە ئەگەر بێتەوە ئەم سیستەمە من ئێس یەکەمی کەم بەسمۆڵ ها ئێسە ئیرەرە ئیرەرەکە خۆی پێم ئەڵێ ئەڵێ ئیرەر تێیە پێشەوەی پرۆگرامەکە ڕان بکەم پێی ئەڵێ پێم ئەڵێ ئیرەر تێیە بەمە دەوترێت سینتاکس ئیرەر کە کۆمپایلەر پێم دەڵێ ئیرەرم هەیە و خەتیش سووریشی بەجێرا دێنێت ئەم جۆرە پێی دەوترێ سینتاکس ئیرەر کە ئیرەر لە نووسینەکەم ئاە سینتاکس سینتاکس نا سیستەم

کێشەمان نیە ها هەر پڕۆمگرامەکە ڕەن بوو بێ کێشە بەس ئەگەر بێت و بین بڵین یەک دابەشی سفر ئەمە لە بیرکاریە ئەڵی ئینفینیتی دەرەچێت بەڵام لە جاڤادا پێمان دەڵێ ئەم جۆرە ئیرەرە ڕانتایمەیانی ئیرەر دروزێ بێ ئاگەر ڕانی بکەین دەبین هیچ شتێکی پیشان ناین بەڵکو ئەم شتە سوورانی پیشانین کە نیشانەی ئیرەرە ئەڵێ ئەکسپشنێک ڕوویا ئەکسپشن واتە ڕانتایم ئیرەر کە هۆکارەکەی ئەوەی کە تۆ ژمارەیەکت دابەش کردووە بەسەر سفردا هۆکاری ئەکسێپشنەکەمان ئەوەیە ئێمە نابێت لە جاڤادا ژمارە دابەشی سفر کەین ئەگەر بێت و ژمارە دابەشی سفر کەین ئەو تووشی ڕەنتایم ئیرەر دەبین یعنی کاتێک کە پرۆگرامەکە ڕەنەکەین لە کاتی ڕەنکردنی پرۆگرامەکەتا تووشی ئیرەرەکە بین سەگەر بۆ نمونە لێرە هینمان نووسیوێ شتێکمان نووسیوێ پرینت لێنی نمبەر پرینت بکەین پاشان ئەمە کۆپی بکەین وەما پرۆگرامی جاوا لەسەر بۆ خوار جێبەجێکە کاتە دیێر یەکەم یە نمبەرمان بۆ پرینتەکە کێشەمان نیە دوای ئەوە یەک دابەشی سفرەکە لێرە رەنتایمی روودەدا بۆیە لە دوای ئەوە هەر شتێکی تر هەبێت جێبەجێی ناکات کەواتە ئێستا ئاوتپوت یان پرۆگرامەکە بلێت چێ بێت نمبەر ماوە پرینتەکە کە یەکەم دانەیە دوای ئیرە روودەدا ئیتر نمبەری دووەم مان بۆ پرینت ناکە هەمیشە ئاگەدا بن پرۆگرام لەسەرەوە بۆ خوار ریزە بێ هەر کاتێک گەیش بەڕەن تامیرەر ئیتر لێدا دەوەستی و هیچی تر بۆ ناکە ئەمە ژۆ جۆری دووەمی ئیرەر بوو کە ڕەن تامیرەرە جۆری سێمی ئیرەر بریتە لە لۆجیکەڵ ئیرەر ئەم جۆرە نە سینتاکسە نە لۆجی نە ڕەنتایمە نە شتی سووریشی پیشانەیە کاتێ ڕووە کە پرۆگرامەکە دە و ئیشت بۆ ناکە کە تۆتێ یان هیچ کێشێکی نیە ئاوتپوتی شتاتێ بەڵام ئەوە نییە کە تۆتێ بۆ نمونە ئەگەر بنووسی یەک زایدی دوو ئێسمە کێشەمان نیە هیچ ئەکاتە سێ باشە لەوانەیە ئەم بمانە هەیە هاوکو پرۆگرامەکەی دوای باسمان کە بڵین هەشتا زایدی هەفتە دابەشی دوو ئێمە بە حسابی خۆمانەمانێ ئەم عادل بدۆزینەوە دین ئەوە دەنووسین سیرەکەی نەکات سە پازە ێ باش خۆ ئیرڕووی نەیەوە تاو ئەنجامی چیای نێتێ بەڵام ئەنجامە ئەوە نییە کە ئێمە ئەمانەوێت، کەواتە هەر کاتێک کە ئەنجامێکی دایتی ئەو ئەنجامە نەبوو کە تۆ ئەتەوێت، ئەوە لۆجیکاڵ ئیرەرە، و ئەم ئیرەرە قورسترین ئیرەریشە لە ڕووی دۆزینەوە، چونکە نە ڕەنتایمە نە سینتاکسە، بەڵکو ئیرەر لە چۆنێتی داڕشتنی کۆدەکانا هەیە، کە ئێستا بۆ نموونە چارەسەری ئەم ئیرەر لێرە ئەوەیە کە ئەوە بخەینە ناو کەوانە. بە شێوازە ئیتر لەمە نم بەسیترین نمونەی بۆ ڕەن بۆ لۆجیکەڵ ئیرەر تاوەکو گەورەترین نمونە بە کورتی هەر کاتێ پرۆگرامەکە دەو ئیشەی بۆ نەکردی کە تۆ ئەتەوێ ئەوە لۆجیکاڵ ئیرەرە بەم شێوازە ئەمەش پێوترێ لۆجیکەڵ ئیرەر ئەم بریتی بوو لە هەر سێ جۆرەک ئیرەر کە لە جاڤادا هەمانە بە هیوای ئەوەی سوودتان لەم وانەیەش بینیبێ